Hudaýtagala sizden üç zat ýokuş görýär diýipdir. Allahtagala, Allah Rabbil Alamin, üç zady sizden ýokuş görýär diýipdir. Ve yeskhatu lekum selasen birnäçe rowaýatda şu tüýsli gelýär. Allahtagala üç zat bar, sizden şo üç zada gahary gelýär diýipdir. We yesgatu lekum selase. Birnije rowaýatda şeýle. Üç ýaňky üç zata Hudaý ýokuş görýär we şu üç zada-da size gahar gelýär diýýär. Jan dostlar, jan musulmanlar. Allanyň hak habibi, hak Resulullah aleýhissalatu wessalamyň özüniň mübärek derman sözi sahyh hadys. Innallaha kerihe lekum selase. Hudaý üç zat ýokuş görýär. Biri, Kyýyl ol kal. Ikilenji, Izaatül mal. Üçülenji, Kesretüs sual. Hudaý üç zady sizden gahary gelýär diýipdir. Biri, onuň munuň kefin gürrüň etmek diýipdir. Kyýyl ol kal. Palany beý diýipdir, palany beý diýipdir. Palany şeý diýipdir, palany şeý diýipdir. Palany beý diýe, palany beý diýe. Hudaýyň gahary gelýän zady diýip aýtýaşyn Allah Hak Resulullah aleyhisselam. Bir bela bolan bi instalaň içindäki bi gürrüňle bi telegramla ýa şi ýaýraýan zatlarda hudaý aýtýa kyl kal onuň munuň kefin gyn görýä ýokuş görýä şu gürrüň etýän adamy we şu edilýän işi meselen bir kişi özüniň sözüni bir umumyrak ýaýrajak ýerde meselem instada goýýada. Sizde şol adamyň sözüni diňläsiňiz gelýä, şol adamy ýa gowy görýäňiz, ýa şondan ylm alýaňyz, ýa haýyrlanýaňyz, her kim bolsun şo söz siziň diňlejegiňiz. Her kim bolsun. Şony diňläňizden soň eteginde goýulýan komment diýänim nazaratlar onuň munuň aýtýan nazaryny size aýtýan öňdäki oturanlar we soňra sözüm eşitjekler Allah üçin şony gözlemäňde diňlemäň. Hudaý aýdypdyr. Ýok, Hak Resulullah aleýhissalatu wessalam aýdypdyr. Kyle wal kaly meň gahrym getirýär diýipdir. Gaýta gaýtalaýyn, biri bir söz gowy sözi ýa ylmy ýa bir iş, ýa ussa, ýa bir molla, ýa kary bir zat goýýar. Ynsanlar-da şu mahalky ýagdaýda näme etýär? Şony görüp, eşitýär, haýyrlandy-da indi. Näme etýär soň? Kommentleri gözleýär. Näme üçin gözlemeli? Sebäbi näme? Sebäbi bidereklik, telekelik, Allah Rabbul Alaminiň kyn görýän zady, Hudaýyň gahary gelýän zat. O nazar berýänleň içinde akylly bar, akylsyz bar, musulman bar, kafir bar, sakgally, sellili, ýehut bar. Daşy musulmanlaň eginbaşy, içinden musulmanlardan od adamlar bar. Allah üçin nesihat diýip aýtýan hudaýa şükür men özümä inşa Allahu taala ömrümde on gezek insta giren nädirin bitin ömrümde. Ne bäş ýyl on ýyl bolandyr çykanyna beýdip şeýdip. Dawa elhamdülillah o da onuň munuň telefonundan o da bir ýer körkezip görämasam. Onuň munuň komment nazaratyn hiç gözlemäň açmaň. Näme üçin gözlemeli, näme üçin açmaly? Nä, halkyň kefini gözlänmi, halkyň kefini görenmi? Hudaý ony gyn görýär. Allah Tagalaň gaharyny getirýän zat, Kyl wal kal, Palagyň pal birniçene bir nezer beripdir, birniçene bir nezer, ýäni näme, ne peýdasy näme şuň? Seňki bir kişiň kefini diňleýäň, bir kişiň amalyny gözleýäň, şoň bilen töket, şondan haýyrlanjak diýip gözlän bolsaň. Gowy düşünikli boldumy? Aslan gözleme. Hudaýyň gyn görýän zatda. Onda soň gürrüň edilýär. Bir neçetde Nazar atly kaman şeýle goýupdyr, bir neçeler ýamallapdyr, bir neçe öwüpdir. Ýene aýdaýyn, Allatagalaň gaharyny getirýän zat. Eý, jan başyňyza döneýin. Bir il-güni gözleň, jahany gözleň, ne bibereketçilikler bar. Hudaýyň bir gahary gelen zada bar, ynsanlardan, arzançylyk, bahaçylyklardan tutjakmy, öýdäki narahatçylyklardan tutjakmy, agzalyklardan tutjakmy, bir öý bar, agzybirje bolup ýaşaýan bolsun, belki bar bolsun, Hudaýyň gahary gelýän zadyny etmäň. Etmäýliň. Bula bir düşünikli ýagdaý. Gowy düşünikli boldum yzyny aýtjak. Şuňa meňzeş meselen bir niçe instada girýä instada bir adamla bar ýa ahun molla ýa her işde bolsun we sen musulman doganjygym senike meň kefim eşitýäň şol adamyň özünde halaňak gepinde halaňak gürrüňinde halaňak söýeňak Ýigrenýäň, asyl bizar günüň bar. Ýöne onda-da şu näme diýipdir diýip görseň, ine ýaňky haram günäň içine girersiň. Söýeňak, özüni-de söýeňak, sözüni-de söýeňak. Ýöne aý näme diýipdir şu göreýin diýip hiç gözlemäň. Al-kyle wal-kal. Oňa on kepin eşitýäň, ýüregiň agyrýar, kelläň dolýar, gam-gussadan dolýar. Ol ýigrenýän adamyň, ol şoňa meňzeş adamyň bir ajy gara ýigrenji kepi bilen ýüregiňizi, beýniňizi, maňzyňyzy dolduranyňyzdan öz Hudaýyň, pygambaryň, öz içeriň, öz bir musulmançylyk nury bilen beýniň, maňzyň, ýüregiň doldur. Näme etjek? Ony gije ýatjak bolaňda gözläp, iki gün, üç gün kelläňi agyrdyp, kelläňi, beýniňi, ýüregiňi garaldyp gör, Hak Resulullah aleýhissalatu wessalam aýtdy, Allah şu zady sizden gyn görýär diýipdir. Äý, şindi göreýin, şindi aýdan gep näme? Kim barada aýdypdyr? Kimi ýamanlapdyr? Kimi öwüpdir? Şu dile gözdelýärmi, gözdelmeýärmi şeýle? Gözdelýär. Allah ýokuş görýär. Allah üçin etme. Ýa seňki ozal halaňak ozal gözlejekkädin näme üçin gözleýäň? Pakat ýöne bir puzulçylyk, kepçiçilik, biderekçilik, ýüregiňi garaltmak, kelläňi garaltmak hakmy hak dämi aýtýanym? Ynsana soňunda musulmana heleý erkek bolup gelişýän zat däl we Hak Resulullah aleýhissalatu wessalam aýdypdyr, Allahu Rabbul Alemin şu zat sizden gahary gelýär diýipdir. Ol oň kepini diňleýär, işi ýok, ondan haýyrlanjak diýip gözleýän-aka dünýesini, ahyratyny. Pakat şony bir görjek bolýar, indi näme diýip durdy. Sözüm eşidýärler, musulman doganjyklam. Her ýerde, her işde, her ýurtda, her ýerde gezip ýör. Alla üçin aýdýan, ýalbarýan, etme, Hudaýyň gaharyna düşämaýly. Ne hatda musulmanlar horluk çekip-ä, biziň öz pälimizden. Ne hatda musulmanlar zelil bolup barýar. Nätde kapyrlar hala ne edip otyr. Bes biri Allah Taalaň gaharyny getirtýän zat kyle wal kal. Palany beýdipdir, palany beýdipdir. Palany beý. Birde idaatul mal, maly haraplamak, maly zaýalamak, puluňy harç etmek gerekmejek ýere. Eginbaş bolsun, jaýlary bolsun, iýip-içgileri bolsun, her ýagdaýy bolsun. Harajat ýalam toýlarda bolsun, boşuna-boşuna. Niçe-ha Mätäji güldürjek pullar boşuna-boşuna gitýär. Jan dosum, doganjygym, keýp etde gül, keýp etde iç, keýp etde iý. Onlarça ýyl wagzymyzda bi sözleri eşidensiň. Emmä puluňy ýere dökme. Puluňy hapa dökme.

Soranyň aýp däl, Hudaýy gyn görýän zat, Hudaýyň gahary gelýän kän soramak, kesret sual. Aýlygyň näçe? Bu ne işleseň näme? Seň ýanyňda işleýän nefer näçe nefer? Bir zat sora, iki zat sora, ne on zat sora. Ýesgatu lekum, Allaň gaharyny getirýän zat. Sora, az açyk zat sora. Peýdaňa dä, dünýäňe dä, ahyratyňa dä, hiç zat. Ýöne ýalandan öwrenip bir daş oňa. Ýöne öwrenme. O-da bir ýakyn dostuň bolsa, ýene birine bir haýyrlanjak bolsaň, onda sora. Ýa meselem din ýagdady-da şeýle. Ýalandan zatlar sorap, Biderek boşuna takwa syrajak bolýa. Parzyňy bitir häzir, utan. Haýa et, gyjalat çek. Näçe ahundan soradym, her gaýsynyň nazaryny eşitdim diýýär. Etme eý musulman. Hudaýdan gork. Allahdan gork. Hudaý üçin etýäňmi sen şol işi? Hudaý üçin etme. Men näçe ahundan soradym, her gaýsynyň nazaryny eşitdim, näme beýtdirip günäkär bolýaň? Hezreti Omardan razyýallahu anh biri bir zat sorapdyr-da, Eger palan zat bolsa, näme bolar? diýipdir. Şo zat bolanda bu soragy getir, bolmaka ýalandan sorag çykarma diýipdir. Şo zat bolar diýipdir. Şonda ulamalar bir hak adamlar oturar bir züm eder diýipdir. Bolma kaçka men kürrüm-de. Dinde bolsun, dünýede bolsun. Bir toparyň işi sorag-da. Palany näme bolupdyr, palany näme, palanyň heleý näme bolupdyr diýer-diýer, äri näme bolupdyr diýer-diýer, işden çykarylypdyr diýer-diýer, öwre pul iýipdir-le diýer, duw-da şoň üstünde. Jan musulman doganjyklarym!

Allahy Züljelal üç zady ýokuş görýär diýipdir. Biri, onuň-munuň kepini gözläp, onuň-munuň kepini aýtmak. Dönüp, ýöne şo kepiň yzynda-da. We biri malyny zaýlamak, boşuna harajat etmek. Biz isrip diýýäris, israf diýýäris. Iýen naharynyň ýarsy galýar, ýarsyny äp berip gitmek. Eý, musulman! Eý, pulluja toý tutýan! Alladan gork! Birniçe neferiň ýüzüne galyp, ulkan toý tutup, gözüň bilen görüp otyň bişirgili-bişirgili naharlar, soň ol garson diýälermi, nahar hyzmatkar olar üýşürip-üýşürip kisä guýup, ony aşgal ýere äpberýär. Hudaýdan önçäp, şo duz boýnuň tutar, gözüň tutar, burnuň tutar, gulagyň tutar. Etme bi işi. Owala onuň-munuň gözi üçin ýalandan harajat edip ýörme. Bar, etdiňmi? Şol hytmatkarlara ýerli ýerden tabşyr. Palan ýerde, palan ýerde arassajyk tabaklara, gaplara guýdy, mätäçlere paýla diý. Hudaýyň gaharyna düşäma. Biri-de kesret sual ýalandan zatlar kän soramakda. Komentleri gözleýä, soraýa, o palanyň sözlerine nazar goýanlar barmy, koment goýanlar barmy? Allaň gahary gelýän zatlarda jan. Menden size haýyr doga bolsun. Dünýede ahyratda. Allahy Züljelalyn we Allanyň hak Habibi Resulullah aleýhyssalatu wesselamyň gazabyna hiç ýerde düşmädiňiz. Amin. Bu haýyr-doga size-de, içerligiňize-de, dostlaryňyza-da, il-günüňize-de, oba-garaňyza-da, ähli musulmanlara bolsun. Amin. we tek-tek size, tek-tek ýeke-ýeke musulmanlara Hak Allahy Züljelaliň mahabbeti we hoşlugy we Allanyň Hak Habibi, Hak Resulullah Aleýhissalatu Wesselämiň mübärek mahabbeti we hoşlugy ýeke-ýeke hemeleňize nesip etsin! Amin! Bir salawat şerif okyň, ol doga tipä çykyp.